Tumai in ngam lo, hohmanh in nan ngamh lo hi pa hi maw nan zoh sawsawh mi ah maw nan ruah hi ka dim tawh lo vang. Rak zoh u, a bia chim hi ka leh lengmang cang lai. Khang sve lo mi pakhat in kimi beiseinak thar deuh maw beiseinak thup deuh maw lo le beiseinak dik lo duhdonnak dik lo an ti vekin beiseinak dik lo vek kha a ci nak tuh ciam co ruang i a ra cang mi kha a si. A fim tukmi le a fim cemmi aa ruah i mah ca khan ka leh lai keimah nih mihrut pa nih ka leh lai keimah nih. Hina ding ahcun khami pa kha khatin tinawn lo ding i thu kan sim thai ding ah maw lo le rarawl lo ding i kan simuk thai dingmi kha kan tuah thai dingmi kha poi maw zet. Cumi ding hrangah tutla kha Chin Alliance Chin Brotherhood kan ti. Chinmi lawng sungkhal ah khan ka me. Chinmi lawng contract kan tuah dingah a hmaisi bik kan ngai pawimawhmi cu khah nang Siado na ram cu himi himi si i khah nang ZFSU na ram cu himi himi si i khah min ṭenhnak na ram cu himi himi si i na ram sungah cun nangmah na thu bik ding i ka ram sungah cun keimah ka thu bik ding i amah lawngte Chinram huap thu a si ahcun nangmah i thu lawng ngah lo i keimah i thu lawng ngah lo i kan pathum te'n, kan za te'n kan lungkim hnu lawngah Chinram thu ahcun kan fehtlak ning ho khaw ti i lungkim tlaknak te thawn kan rak thawk. Ṭih ka cu mutual respect kha si ko. I kanmah kha yang an ti pei Chinram ah thuneitu bik kan si tiin maw

A tlang huappi kan tuah ding ahcun ee thu kan rel mei ko nain a khua sung i thil kan va tuah ding ah a khua kan va rawnh ta. A khua kan va dil ta. A khua i siannak, a khua i lungkimnak, a khua i ṭawmpinak kha kan va dil ta i cumi lungkimpinak kan ngah hnu lawngah hin hma kan nawr ṭheu i cumi in thing tampi khi kanmah sungh hin damnak khi sawkter ṭheu in ka thei. Cawk thotho in Chinrampi huap in Chinram cozah phi ngaingai ra suak hal siseh la,

ṭihzah awk tonnak, theihthiam awk tonnak, run awk tonnak, ramnok dialdial te thawn kan feh ahcun kan buai lo ding a si. Cuti si lo i maiduhnak le mairuahnak lawng ṭhapi khi kan ngaih i kan feh sungh ahcun kan buai thotho ding a Chinram. RFA i a chimhmi zong kha kan rak chuah te lai i Laiholh in kan leh te lai. Lo dothlennak kan ṭheh lo kha la kan buai thotho ding, dothlennak kan ṭheh kha le kan buai thotho ding Dothleng lak kan ṭhe lo le kan buai silsil ding. Dothleng lak kan ṭhe ahcun kan buai kha dem deuh. Curuangah dothleng lak hi mi ruangah cun mipi pawl kha dothleng lak kha ṭih duh hlah u, ṭheh ding kha cu ṭih duh hlah u ti kha ka run sawm duh. A san cu dothleng lak kan ṭheh lo kha le cui kan timi pakhat le pakhat upa tawktonnak um lo ahcun kan buai zel ding i a buaimi kha group thum ah tam deuhdeuh ding i kan buai sawn ding. phu a tam sawt ding an buai sawt ding tu cu dothlenglak kan ṭhe cun mi lawng hlaing pit kha um lo ding i a hnihnai dingmi phoisi kha kan mal deuhdeuh ding i kan ṭha sawt dingah ruat sehla cu ruangah tu kha a min ong hlaing um ruangah um lo ruangah si loin kanmah sungah khi a min ong hlaing lungput a hloh hrih lo ruangah a si i dothlenglak kan ṭhe hrih lo ti kan ngai thei mei min ong hlaing kha amah a min ong hlaing kawl min ong hlaing um lo nain lai min ong hlaing a rat sawh ruangah a si Laimi lawng hlai kha sawk um nawn lo sehla, Laimi lawng hin aw hlai um nawn lo sehla, dothlennak kan ṭheh viar rih. Lai min Aunghlai Timki CNA kha a chimhnak si. He pa he CNA zeihmanh a rel lomi, CNF zeihmanh a rel lomi pa a hu a bakmi No Than Kap. Min Aung Hlaing kha Laimi kha lah um lo, Kawlmi kha lah um nawn lo ahcun Khai Thubuai khal kha a um nawn lo ding a si tiah kei cun ka ruat. Hi vun ruahtu la, nanmah thlah, nan ram sungah midang piin nan mai siannak khal teng chuang lo nan mai ko khal ko chuang lo i tlawm ngai ciamco hi ciamco hi a buaithlak ngaingai somni kha si lo i mi ina ai nan inn hi ka lo zang fak tu ko rol ka lo suat sak ding tiin an mai rol songo ti khal lo si lo lo mit kem ra lo ching in an ini rol na ba suan sak a si le kha an lung oi chuang lo ding i an lo rak vuak kha a va tui maw si lo, nangmah i mawh thotho a si ding timi te kha khami kan fiang i khi kan ti ziang kan ti pei sitana kan neih tam tuk lo dingmi kha a poi maw pan te ti mutual respect te kan nei dingmi kha khualan khala khan ana shin polian tong thang zei can dah dai te lai hepa hi rak zo te kum zei can dah a tuan te lai rak zo anai ngan ji le a bia hol te he a bo ning hi Zeitindah daih te le kan theih te le mipi nih. Asi. Kawlrampi a sianhnak ding letṭaletmah a lu ah Kawlrampi ka rundam titu in si Kawlrampi in uk ringring Kawlrampi in duhdawt tuk hi kha Kawlrampi a siathlupang ning ti phang ah tlaletmah a lu ah in rundam hi kan dilmi tla si lo, kan sawmmi tla si lo, kan duhnak tla si lo i i inn run dam tikah kha Kawlrampi kha Anashin kut ah kan u Cekthotho kan Lairam khal taktak te cu kanmah le khua ah kanmah le minung kan um kanmah le pengtlang ah kanmah le minung kan um kanmah ten kan tuah thei hai ko cule atu le si le pengtlang pawl kom khawm i Chinram kutpi cozah khal kha kan din khawm thei hai ko i cumi lakah Zohsawp loin Volunteer i Chinram cozah pi hun si tum i Chinram hrang aiawh i in tuah tum ciamco sung cu kan buai lai ding i cumi ka. A ningzah lo ning he hi tluk vialte Chinmi vialte i tel dihmi hna i amah nih hi tluk rumro i a soiselmi hi ningzah hngalh lo pa na cei te lai hi kan ṭhuat te lai hi na nainganzi hi. Cawk tik tikah cun cuiak men awk hlai lungput Hlui kan rel roṭho vek in kan domi amah a min Aung Hlaing kha si lo i a min Aung Hlaing, a neihmi min Aung Hlaing lungput kan ti ka i cu Aa Na Shin lungput, Aa Na Shin system kha kan domi a si i cuih system kan do neh hlan zong cu dothlennak kan ṭheh ti lo kha si mei. Cuih system kan do ṭheh ni ni dothlennak kan ṭheh, cu lawngah khan dothlennak kan ṭheh kan ti. Cuih dothlennak kan ṭheh ding ni a system Aa Na Shin system, Aa Na Shin lungput kan do ṭheh ni kha kan Chin mipi, A thih ni kha a dothlennak a thih ni a si te lai. A thingram ca cu chim hlah, a hlam ca hmanh ah a chuahpi lai lo. In hngakhlappi u. Phan ding a um lo. Cuih system kan doneh ni, cuih lungput kan doneh ni ahcun kan ram cu duhnung zate, lungrualmi tlak a thang thei. Tuah, zola kan mino pawl thisen hin ah kan Chinral tar te komh ahcun aa zattel aa zattel ah thawngzette kan kim thlo zau sisih, a cumi ding i a lungput a hloh ding le a system a hloh ding tiang i kan do suak dingmi cu kan phang lo mei ding. Zo la, Kawl pawl tla, min ohraing Kawl a si. Sinain an do thotho sisih, Kawl le Kawl kan do lo ding tisel a tuini tiang a tawlhla i suak cuang lo ding pi. Kawl a si nain a dik lo tikah an do kan i khalh. Lai le Lai kan si nain a dik lo tu um a si le, kan rel ngam a tul. Pita thang a dik lo si le Pita thang kan doh ding si. Hica chip han ding um. Na fale hman na hruai kho hna lai lo hi ti lungput na nge ah cun na fale hman na hruai kho hna lai lo zo te laimi cu chim hla falam cu chim hla na fale hman na hruai kho hna lai lo an ni tla mino hnai ko le sinaran do tho tho si kan ni lai si ve ten thu dik lo tua theinak parmit pe kan tumi chumi sungah cun kan fu chuang lo ding chumi kha kan ni pi khalin tuini ah a kawl le lailawng kha kan zoh hau nawn lo lungput kha kan zohtu le zoha dik lo zoha dik timi kha kan zoh i a dik lo tu tu kha a cem tiang kan do ngam kha a tul timi kha mipi hnenah ka lo sawm duh cu lo ahcun laimin ong hlain kan rak vun ngah pang ding kawl pawl in kawl a si nain kawl min ong hlain an duh lo kan nih laimi pawl in lai a si ta ka ti min ong hlain kan vulh siang ding maw ti kha kei cun kan run sutbet duh a si lungoih Na lung kha oi ko.